16 гасырда нигез салынган бу авыл халкы элек-электән үк башлыча игенчелек, терлекчелектән тыш, умартачылык, такта яру, балта эше һәм кирпеч сугу кебек эшләр белән кәсеп иткән. Авылның исеменә килгәндә, аның ике версиясе бар. Авылда Эчкүл булган дип әйтәләр. Һәм Эчкүл янында Кәкре каен булган, каеннар үсеп утырган. Менә шунда килеп туктаганнар бер төркем инде кешеләр да. Ну, алар үгез белән килгәннәр, үгез җигеп. Ул үгезне менә шул каен янына туарып куйганнар. Туаргач инде үгез шунда каен янына яткан. И мына избатларына менә кәкре каен, кәкре кәкре каеннан кәкреле дип шуна исем кушканнар бер бер не версиясе. Икенче версиясе инде безнең бабайлар сугышчылар булганнар. Инде менә алар тау ягына килгәннәр. Менә аларның Алар җәяләр белә сугышып йөргәннәр, ук инде безнеңчә әйткәндә мишәрчә. Да. Шул кәкре уклар белә сугышып, менә шуннан кәкре, кәкре дип кәкреле исем кушканнар. Иске Кәкерле райондагы иң зур авылларның берсе, узган гасырның 70 нче елларында биредә 3 меңгә якын кеше гомер иткән. Без укыган вакытны, бу инде 70 нче елларны, авылда 750 дә хуҗалык бар иде. Мәктәптә 1200 бала укый иде. Беренче класста, икенче класста, өченче класста, дүртәр класс. Бала укый иде. Моннан берничә ел элек Кәкереләр авылының тарихы, аның кешеләре турында саллы гына китап та чыгарганнар. Шунысы мәгълүм, бу авыл халкы әлеге электән үк динле һәм укымышлы булган, мәчетләре янында мәдрәсәләре дә эшләп торган. Бабайларыбыз сөйләве буенча, бездә инде революция кадәрге елларны инде авылыбызда биш мәчет эшләп килгән. Шушы биш мәчеттә инде укыганнар бабайларыбыз, әлхәмдүлилләһ, менә шушы чорга кадәр безгә китереп җиткезделәр алар динебезне. Саклап калдылар, әлхәмдүлилләһ, нинди генә авыр вакытлар булмасын, безнең авылыбызда азан өзелмәде. 1998 нче елда ачылган Самат мәчете имам-хатыйбы Илһам хәзрәт сүзләренә караганда, әлеге мәчетне төзүдә кәкеррләргә шушы авылда туып-үскән Әгъзам Гобәйдуллин гаиләсе, аның туганнары зур ярдәм күрсәткән. Әйткәнемчә, бүген авылда өч мәчет эшләп тора, һәр мәчетнең үз исеме бар. Иң беренчесе Нурфасыйх исемле. Ә менә монсын, аны үз акчасына салдырган Миңнулла Мохитов исеме белән Миңнулла мәчете дип атаганнар. Бу минем абыем төзеткән мәчет. Алар Камчаткада Эшләгән вакытта капитан корабль була ул. Корабльләре шундый океанда штурм киләгә. Шул штурмда ике икәү балалары татарлар Ходай Тәгаләдән сорыйлар. Нәзер итеп корбан белән исән калсак, мәчет салдырам дип. Шул эшен эшли 2006 елда абый кайтып, корбаннарын үткәреп, нәзерен тәмам үтәп үтәп калдырды. Мөхитовлар нәселеннән булган Абдулла үзе дә, кем әйтмешли, авылда төшеп калганнардан түгел. Ул зак еллар хуҗалыкта төзелеш эшләре белән шөгыльләнгән, бүген игенчелек белән кәсип итә. Кәкреледә әле дә аның кулы аша узган байтак сусаклагычлар, күперләр авыл халкына хезмәт итә. Бу күпер иң проблемлы күпер иде. Моның җирдән биеклеге җиде метр. Монда даже случайлар булды, аварияләр дә булгалады. Моннан бит бер гана Әйләнер өчен унар, унар километр әйләнеп йөрергә кирәк. Кайчандыр Кәкрелдә туып-үсеп, бүген читтә яшәүче авылдашлар да туган якларын онытмыйлар, җай чыкканда ярдәм кулы сузарга тырышалар. Менә бу плотинаны салуда да Ульянскида гомер итүче, ул чакта зур төзелеш оешмасын җитәкләгән Шәфикъ Иматдинов ярдәм итә. Балчык вакытта колхозга кайтучы техника моннан узалмыйдыр иде, яңгыр булды, куна. Аны шоферлар Алып кайткан материалларын-ниләрен саклап кына алар иде инде. Бу әкәмәт иде инде. Бу минем иң беренче эшкә кергәц башлаган эшем. Ну, алар ярдәме белән бөтенек трубасын, циментын, арматурын Шәфигъ абый булышты. Иршат абый Сәмирханов әйтүенчә, хәзер биредә балык кайнап тора. Безнең тирә-күрше районнардан да балыкка киләләр. Бик әйбәт урыннар. Балыклар күп. Балыклар күп. Ульяновский ягыннан хәлдә килеп тоталар. Татарстанның көньяк-көнбатышына урнашкан Чүпрәле районын урман, күлләргә, елгаларга бай булмаган район дип әйтсәләр дә, районның башка авылларыннан аермалы буларак Иске Кәкерле авылы мондый күлләргә, ягъни плотинларга бик бай. Кәкерленең үзендә генә дә өч шушындый плотины бар. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, нәкъ Татарстанның Чүпрәле, Буа районнары Чуашстанның Шымыршы районнары аша агучы Карлы елгасы да нәкъ менә шушы күлдән, шушы урыннан башланып китә дә икән инде. Тагын берничә елдан Иске Кәкерле балыклы һәм мул сулы гына түгел, ә калын урманлы да булыр әле. Бу язгы көннәрдә авыл янәшәсендә генә 100 гектарлы мәйданда урман утырта башлаганнар. Аның менә урыны бик әйбәт. Үзенең урнашуы белән ул, үзенең менә теге рельефы белән бу җир, гомумән, мин әйтер идем, Урман утырту өчен бик матур җир. Менә Ходай язсын безгә сезнең белән бер ун елдан менә шушы урынга килеп, менә шуның аланында утырып, яшь чакларны искә алырга Ходай насыйп итсен. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамис Сафин татарлар.